mũraigua atĩa Ah, reke Eh. ngwĩre Eh. gũkũ tũtirathama Eh. bũrũri ũyũ tũtirathama Oh, yes. tũkũhũrana na mathĩna marĩa ũyũ nĩ megũkũ witũ na tũnine ona tũtirĩ ũngĩ Eh. ũyũ nĩguo witũ na nĩguo tũgũthondeka na nĩguo tũgwathĩkĩra Ĩĩ. na Yes. tũgagĩcokeria ngai ngatho nĩ ũndũ wa nginya thirikari itũ Ĩĩ. na maũndũ nĩ makwagĩra kũrĩ arĩa metĩkĩtie Ĩĩ. ũkauga amen Amen. kwanyu kukwaje Ah, amen. Oh, eh, nĩ harĩa metĩkĩtie Eh. nĩ ndikarũmĩrĩre gwitũ nakuo gwĩ caba maũndũ nĩ mega

ng'ombe ĩno- wa- yanyua ndawa rĩ ĩkanjia kũhona ko gaka nä kå mera karamera macuä rä kanjia kũmera macuĩrĩ Haiya. haha ũguo thithi Haiya. Na nĩkĩo gataraumĩra gatiramenyaga nĩkĩ Haiya. Nĩguo kara- Materu. Ĩĩ. Ĩhĩ gũkũ. one nginya gå kå Nginya gũkũ nginya ũguo. haha å guo Ĩĩ, kwanja haha rĩ ah, rĩu ũrauga atĩa haha njegeke

arehire ya ng'ombe Eh. we wetie ti arĩkũ Ehe. we mũrwaru Eh. ngĩugire nĩ yake Ehe. kumbe arehirwo ya ng'ombe Eh. rĩu twakiuga atĩrĩ tondũ nĩ ambatagia nĩ ĩtũmaga guoya ũkũre rĩ Ehe. tondũ ng'ombe ĩna menya nĩ ĩthiraga guoya rĩ Eh. rauga atĩrĩ kabũthĩ ũyũ rĩ Yes. ũrĩa gwĩka rĩ Ehe. nĩ ambenjwo Ehe. maũndũ maya mangĩ magĩcirwo rĩ Yes. yambenjwo Eh. hacoke hethwo ndawa Eh. ĩkũgiria guoya gwĩka atĩa Ehe. Gũ- gũkũra Rũcira na hau macira rũciri. au macira Ehe. tono nginya arĩhwo Ehe. Eh. Eh.

akandikwo agacorwo hau uguo Ehe. acoka akandikwo wega Ehe, Ĩĩ. ĩĩ. rĩai biũ Mm. rĩai biũ mĩkawa-inĩ na ũrĩa ũturumaga aturume kani ministry mũtahi wa kagweri ministry kũiguĩra andũ tha Ĩĩ. Ĩĩ. o nĩwe ministry Ĩĩ. araiga atia Ĩĩ. Ereai biũ mĩkawa-inĩ. Na ũrĩa ũturumaga rĩ, Kanyamũ. tume kani. Ũkĩrĩa. Hĩndĩ ĩyo ararĩa. Ĩĩ. Nĩ ũndũ wendo ũrĩa wakũninwo nĩ ndigana. mene sä må tahä wa kagwe rä Kuga. kå igä andå kå iguä andå tha Ĩĩ. Ĩĩ, nĩ tha nä ni andå nä marateceka Ĩĩ. Ĩĩ. Ĩĩ. athuri kå nyitwo nä maå ndå moru å tukå ä å ngä thoma harä a kä anda Athuri.

ũrĩa ũngĩ agĩikara ũkũ na ũrĩa ũrakwenderia nake athimwo Ĩ, akorwo nĩ mũthime that's okay nona hau rĩu nĩ Ĩ, hegega Ĩ. ĩ. na warĩkia ũkaharũkia mask yaku ũkaumĩra Ehe. Ĩ. no nĩ ũgũturuma wagũturuma rĩ aturume kani Athiĩ na- Stroke- ona stroke 16 kapuanu Ĩ. ĩkandĩkĩtwo cuba cigana mĩratina nĩ mĩanũre ndwati nä oä å guo Ah, oh, akĩrwo mamanyire mbere agathigara Hey! agathigara ndagĩcoka na harĩa thutha ihenya ihenya Eh. handĩkĩtwo wega mũno na nĩ wega mũno mũthuri ũcio natũkenia Eh. handĩkĩtwo we we mũthigari reke kĩratũ kĩu kĩhana ta kĩrania na gũkũ mũthuri ũmwe kũrĩa embu kwĩrutĩra gutumira thigari iratu iria cia ciatarũka oh nä iratarũka Ĩĩ. okay Ĩĩ. Ĩĩ. akerutĩra kũmekĩrĩra iraka atä må thuri araiga iratå nä ireka atä a we we mũthigari reka kĩratũ kĩu na gũkĩhana ta kĩrania Ndũ- ndũ gĩikarĩte ũũ kä rani kĩamba ĩ haha mbere kĩratũ rĩ kĩratũ rĩ rathime borithi citå Ĩ, tondũ kĩratũ rĩ kaingĩ Ĩĩ. agĩthiĩ rä gå teng'era kama kama agithiĩ gũteng'era rĩ ndũrahĩngagwo na mbere ahĩngwo na mbere rĩ cũrũ na haha igũrũ rĩ hakagĩa nyeki hagĩa nyeki rĩ kahana ta kĩra ta kĩrani rĩu onaga tarĩ ona ng'ombe ĩrarĩa ĩrarĩa nyeki Ĩĩ. Eh, ngai amagitĩre Ĩĩ. na nĩ we- nĩ wega mũno nĩ kũruta wĩra mwega Ĩĩ. wathiĩ bĩnji ya gatagatĩ ndagĩthiĩ benji ya gatagatĩ ndakĩona handĩkĩtwo wega Ĩĩ. mĩrebi ĩtandatũ me mathai Eh. gukoma githaka-ini thutha wa bara ĩrĩa marahĩtũkagĩra kajiado rĩ gukuo nĩ rũĩ mirebi akiuma na kũrĩa na kũrĩa kwao rĩ agithe gutirahingirwo nĩ kũrahingirwo no nĩ mĩbe- mĩrebi mĩkora mĩ mathai Eh. Ĩĩ. mathiĩ kũrĩa manyu na macabe mena manyu. macuka matheri Ĩĩ. Ĩĩ. makĩinũka rĩ mbura ĩrĩa ĩraura rĩ marakora bara nĩ thi bara nĩ thire marona handũ ha gũgĩkua rĩ macoke gĩthaka maraire githaka-inĩ Egũthiĩ ũkĩnjĩraga ũrĩa ngathĩti iroiga. Ah, ngathĩti ĩno ĩno ndĩaga ũhoro ĩno ndĩkathira Aya. Ngai amĩteithie tondũ kamũndũ kau gatũkenagia mũno ngai agatũrie 30,000 Kenya shillings.